Insibu bosta kitbiet satiriċi b'ilsienna, bħall-kotba ta' Tuse Costa dwar kappillan partikolari, u Fil-Parlament ma jikbrux fjuri, t'Oliver Friggieri. Però post is-satira mhux biss fil-kotba, imma wkoll fuq it-televiżjoni. Tkellimna ma' Vince Fabri dwar Aħna Aħna Jew M'Aħniex, l-ewwel programm ta' satira b'ilsienna. Aħna Aħna Jew M'Aħniex. Aħna Aħna Jew M'Aħniex kien programm satiriku fuq it-televiżjoni Maltija. L-idea tiegħu dana konna grupp ta' żgħażagħ aħna li dak iż-żmien konna involuti ħafna fit-teatru, konna noħolqu ħafna produzzjonijiet li konna niktbuhom aħna stess. U dan il-grupp kien iddeċieda li jagħmel programm teatrali nistgħu ngħidu fuq it-televiżjoni. Dan dak iż-żmien kien kien żmien f'nofs is-snin tmenin fejn kien hawn ħafna anki taqlib politiku, soċjali f'Malta u aħna ovvjament konna nirriflettu ż-żgħażagħ ta' dawk iż-żminijiet. Jiġifieri għalina t-teatru kien messaġġ ta' kif nixtiequ bidla fil-pajjiż, ta' kif nixtiequ li pajjiżna jkun aħjar, aħna bħala żgħażagħ ovvjament bl-entużjażmu tagħna biex jekk jista' jkun inbiddlu dal-pajjiż. U ovvjament konna nużaw it-teatru u mbagħad it-televiżjoni biex inwasslu dak li konna nħossu aħna bħala żgħażagħ dak iż-żmien. Kien importanti għat-televiżjoni Maltija għax naħseb kien stil differenti ħafna minn dak li s-soltu ehm, kien jidher fuq it-televiżjoni. Dak iż-żmien kien id-drama dejjem kienet kienet xi ħaġa li li tinogħġob u kien hemm affarijiet bħal il-Madonna taċ-ċoqqa eh, f'baħar wieħed li għadhom magħrufin sallu. Imma l-istil tagħna kien kompletament differenti. L-ewwel nett ma, ma kienx forma ta' storja, imma kienu speċi ta' sketches żgħar ehm, li kienu maqodin ehm, fi programm wieħed. Allura għal-bidu in-nies ħassuhom imħawdin għax inti mhux qed tara storja tkompli, imma qed tara numri ta' episodji wara xulxin li prattikalment kienet għandek grupp ta' nies li kienu għaddejjin f'karozzi tal-linja, dil karozzi tal-linja jiġri xi inċident u f'daqqa waħda daw isibu ruħhom f'kamra, speċi in-nies ta' Grande Fratello llum. U f'din il-kamra ħafna twieqi u jaraw u jikkummentaw fuq is-soċjetà ta' madwarhom u kollha jitkellmu fuqhom infushom fl-istess ħin kun qed jitkellmu fuq il-Maltin ta' dak iż-żmien. Tippanikjawx!
L-esperti jsostnu li f'sitwazzjonijiet bħal dawn, l-agħar ħaġa li wieħed jista' jagħmel hu li jippanika. Issa jġibuna fl-aħbarijiet, almenu jgħidulna fejn qegħdin. Ixgħalu, ixgħalu! L-istqarrija temm tgħid li l-pubbliku huwa mitlub jikkopera. Battle on the Aluminium Planet huwa l-isem ta' film li se jinġibed kollu kemm hu f'Malta. L-istorja tal-film tittratta dwar ġlied kbir li jseħħ fuq pjaneta li tkun magħmula kollha kemm hi mill-aluminjum. Id-direttur tal-film qal li kien dar mal-Ewropa kollha iżda kien proprju f'Malta li sab eżatt dak li jixtieq. peress li nofs il-gżejjer Maltin huma mimlija b'kull forma ta' aluminjum. Għall-ewwel tliet programmi ħawwad daqsxejn in-nies minħabba l-istil tiegħu kif kien magħmul, kien differenti ħafna. Imma mbagħad ovvjament kien kien wieħed mill-aktar programmi popolari, in-nies kienu jiqbgħu ġewwa l-Ġimgħa filgħaxija biex jaraw dan il-programm. Il-kanzunetti kien ikanthom kulħadd li dak iż-żmien qed nitkellmu 30 sena ilu, il-kanzunetti Maltin ma kinux xi ħaġa li tismagħha ta' kuljum, jiġifieri u li jkollok grupp ta' kanzunetti kien hemm madwar 13 il-kanzunetta b'kollox li kienu saru popolari kulħadd kien ikanthom u dak iż-żmien fuq każett kienu ħarġu kien kważi prattikalment xtratu kull dar Maltija, ġifiri, kien ukoll naħseb xi ħaġa li jenet ukoll eh, l-lingwa Maltija li ħafna drabi kienu jgħidu laqasija tajba għal kanzunetti dak iż-żmien, imma daw kienu saru popolari ħafna u koll ovvjament, ġifiri eh, l-scripts kollha kienu bil-Malti mal-kemm konna wkoll nitkellmu bl-espressjonijiet ta' dak iż-żmien, bl-idea ta' kien min jitkellem bl-Ingliż, Ġifieri l-affarijiet li għadna nħossuhom illum ukoll 30 sena ilu konna nitkellmu fuqhom. Hekk qalilna dak l-espert fl-ambjent favorit tiegħek għid kif tista' tgħix kuntent. Waħda mill-affarijiet li kienu innovattivi ħafna kienet il-kritika ovvjament diretta politika. Ġifieri dak iż-żmien ma kontx taħseb fuq it-televiżjoni li tagħmel tip ta' sketches li iddaħħaq bil-politika ukoll bir-reliġjon. Jiġifieri dak kien l-ewwel żgur l-ewwel programm ehm, li tagħmel kanzunetta fuq il-Parlament jew fuq l-onorevoli. Ehm, kienu affarijiet novattivi ħafna għal dak iż-żmien, kważi kienu tabu. Ehm, u aħna ksirna dat tabu u ksirna b'mod ħelu fis-sens kien satiriku, titħaq bih ġifieri. u naħseb kienet arja friska wkoll li bdejna nħallsu anki lejn il-politika b'mod li tista' wkoll tiċċajta biha. Dwar ix-xandiriet politiċi u r-rapport mill-Parlament, nixtieq ngħidlu li x-xandir ser jilqa' t-talba tiegħu u ser iżid iżjed sigħat għal xandiriet bħal dawn. Lil dawk is-semmiegħa li forsi ma togħġobhomx l-idea u jippreferu xi film jew xi programm,